ikomu ni ta ku avuxeni vakhandzi va tlonge hinkwenu hi nga tshama kwala tlombeni um eh, mina ni h w makhuvela um ni beburiwe aka homu ni suka ni ya tshama aka ngove ka vakokwana aka ngove ni ye hi 1945 va ni ku 12 years ni tswariwile ni ya tshama ka kambana mhaka leyi ni hluphaku ngopfu loko mi ni vona ni te tani ni na ku hluphekanyana swo tsakisa ntsena hi ku ri loko munhu a suke a mi endlele leswinene vo tala ha tiphina aka nkarhi lowu hi nga ka wona kambe swi karhi swi vava aka mina swa vava hi ku ri aka tinqambi ta machangani hinkwato ta xichangani lavakulukumba ku lo sala mi ntsena akan'we ene loyi a ni tiva swa ku ri loko hi tekani na tshungu hi khomisane ndlela yin'we a swi ri kahle ngopfu kambe namuntlha loko ni sarise leswi a ni swi tivi swa ku ri i mani loyi ni nga ta va ni ri na yena na loko va ku kuna ku na lavakulukumba ni tiku hi xilungu va ri yini yini tinqambi letikulu mi ri i yini mabosi nqambi letikulu hi xilejente ta n'wele lejente ya ku ku lo sala mina hmm. se ni to kokotela van'wanyana loko ni ni pfuneni mi endla ti-legend eh loyi ni nga ta koka yena wo sungula ni nga vula hlungwani mj demela hmm. hmm. wa vumbirhi ni nga hoxa elias baloyi mm. wo hoxa hoxiwa ni ta ku yini hi to ti-legend ta kona ku ri ku a swa ha fanelangi lavowani vo kokiwa va tshinetiwa endleleni ya kona yi nga ri ya vona um nkulukumba loyi a nga mi fambela i mi fambele rhongo a swi fanele swi nga fanelanga leswi a ni swi lavise swona a ni lavi ku ri a fambise leswi hi suke hente album ya vumbirhi mina na yena ya timitso ku fana leyi hi nga yi endla ku sungula hambileswi a ngo lo ti fambela hi nga dyangi na peni a yi kumangi mali ya ya album leyi hi lo tirhipiwa hi vona va maswi kota laha

hi kule ngopfu swi se kambe aka aka hina hi nga sala ni ri a hi tikhomeni hi titwa laha xikwembu xi vekaka kona ri hinga xi kulana a wu tlula a wu tluli a ngo swi a ngo swi lava tshungu nkarhi la xikwembu a xi vekise swona ha borhile ha tlula ya hala na hala na hala ku hava lexi hi nga ta xi endla swi endlekile swi endlekile kambe ni twa ku vava hi ku nkulukumba loyi a hi khomani ku fana na makwerhu ene a swi nga ri kona leswi a hi hi tsonana swona a ri kule na mina ni ri kule tifoni a hi a hi a hi fonelana se kambe ni ngo va tshungu um a hi n'wina a hi mina ni vana a hi vona kumbe vanghana a hi vona i ku rhandza ka xikwembu mm. swi ku tshungu u wisa kona kambe mi nga ku um tshungu a fambi hi ku rhula moya wa yena a wu basi xikwembu a xi pfuli tilo wu nghena wu basile ku nje hi loko hinkwerhu ka hina a hi n'wi rhandza hi mitirho ya yena leyi a nga a yi siyile i ndzhaka ya ririmi ra xitsonga hi yena wo sungula ku haxiwa aka radio band mlatwe moya i maphundi yo lo tala i xinyenyani lexi a xi ba nkulukumba loyi a bela xinyenyana a ku ri vavasati pfukani mi kukula ku ka ni ri that's why na mina ni sungule ku ba noti ni wu thumbeka tshungu ku ri noti wa tirha la ka swilo leswi a ni lo kamba ni ni ku mhenda ba noti ni twe mthumbeni loko ku xavela xinyenyani pfuka ni mikukula va ka mhani ri xile um mina se loko hi ya bati mitsi no haxa a ri koho laha ka timitsi risimu leriya ra timitsi ni kambe hi yimise sweswi vakagani va hi vutisa ku se leswi mi nga mune album leyi yi vitana mani na me ni ku e-e na mina ni nga ku yi vitana mina mj ya ku yi vitana yena no mina ku yi vitana yena chungu a ku yi vitana yena se swi nge endli hinkwenu hi ku ri ya mdombeni ya makhuvela ya mj ya nomel i timitsu ta xitsonga va ku leswi i ngo i timitsu ta xitsonga hi to vitana ku ri timitsu ta xitsonga na ni ku e-e i risimu hina hi vuyile hi na tinkambi to sungula hi va makombandlela timitsu ta xitsonga va ku i ta vurisa sweswi ni ku yes a ka ri siyi va ku se loyi ke ni ku mi komba mani va ku phela hi sungula hi n'wi lavakulu vakulukumba ni ku loyi a vule leswaku ri hina se hi vuyile hi na tinqambi ta machangana ta xitsonga na timitsu va ku loyi ke ni ku ri hi va lava tinqambi ta xitsonga va bohe nyandza a yi nga chuchi hi munhu loko i ta fambisa hi xibambhamu hi ku i ya n'wetini ni vula nomeni mathevula yi vhe yi correctiwa hi vuma nkarhi walowo vhe yi biwa ni hoxa no ko va maphundu ntsena hi ku ya tela se kambe loko hi ri stadium ku fakiwa lexiya xa nkumba xi ba moya lowu ya wu ya tlhela ku sala e, e sound ya noho se a ni byela mutombeni ku ye mutombeni wa swivo leswiya i nga swi endla wehe ka xinyenyana se ni lava ku swi endla laha hi ri two ni panopi lowu hi humesa timitsi se ni lo famberiwa vakulukumba mbilu ya miyava mi nga ni voni ku hlekele swa vava phela loko fambela hina ku lowu a ka swilo swa ntumbuluko kambe hambi swi ri tano loko xikwembu xi ri muhlayisi wa mina ni le timbileni sweswi kambe lembe leri taku vatshungu mi ta n'wi twa nkulukumba loyi mi n'wi hoxe emoyeni mi ta ku inkomu